Yn un o dim ond pedair camp sydd wedi ymddangos ym mhob un Gemau Olympaidd yr Haf ers 1896, mae cleddyfa yn un o'r campau mwyaf hynafol a phoblogaidd yn y byd. Ym Mhencampwriaeth Agored Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar, roedd hi'n eitha' amlwg fod y gamp yn hynod o boblogaidd yma yng Nghymru hefyd.

And uh, over the weekend we'll uh, award uh, six uh, championship points there. So uh, we're hoping to have some good results and some good fights. Mae cleddyfa yn gamp sy'n galw am ffitrwydd, cyflymder, cryfder, stamina a meddwl chwim. Ac mae angen gwisg go arbennig hefyd. Yeah!
Mae'r masg yn llewpard gwyn. Roeddwn i eisiau dod â fy fel hoff anifal mewn i fy sbort dydd. Dwi'n meddwl mae yn helpu fi tipyn achos mae'n distracto y person a mae'n gallu bod yn tipyn bach yn fel ofnus. Hefyd, efo masgau arferol, Rydych chi gallu gweld trwy y llinellau, ti gallu gweld y, fel, y facial expressions, a efo hyn ti ddim yn gallu gweld nhw mor haws, a pam rydyn ni'n, uh, fel, clever, a ni'n, fel, edrych lle ni eisiau bwrw, felly ti gallu gweld ble maen nhw eisiau, a gyda hyn ti ddim yn gallu. Dwi'n um, cael ei fel na, adnabod nawr fel, fel y llewpart gwyn neu um, fel y, y anifail.
Mae tri math gwahanol o gleddyf ac mae gan pob un ei reolau a strategaethau ei hun. Y ffŵyl, neu'r ffoil, ydy'r ysgafnaf o'r tri, a gallwch chi ond sgorio wrth daro corff i'ch gwrthwynebydd gyda blaen y cleddyf. Mewn cystadleuaeth mae pob un sy'n ymladd yn cael eu cysylltu i wifren, fel bod modd gweld, a chlywed, pan fo pwynt yn cael ei sgorio. Cafwyd dwy rownd gyn-derfynol hynod o gyffrous yng nghystadleuaeth Ŵyl y Merched, gydag Amber Moss yn llwyddo i drechu Anna Lee o bymtheg i bedwar ar ddeg, cyn i Constanza Peretti guro Rachel Kwok o bymtheg i ddeg. A dwi'n meddwl bod hi'n hapus efo'i pherfformiad. Yn y rownd derfynol, roedd Peretti ar dân ac yn rhy gryf i Moss gan ennill o bymtheg i ddeg a chipio'r tlws.

Yn rownd derfynol y dynion, roedd y Cymro a'r prif ddetholyn, Glenn Masterchini, yn rhy gryf i Luke Deamer, gan ennill o bymtheg i naw, a hynny'n diolch efallai i'w ddeiet arbennig.
I had a lot of tough matches, especially in the 16, 32 rounds. Often if you if you take a big setback in the 16 or 32 you can really be very tired for the later stages but I had a lot of olives today.
Mae'r Sabre yn wahanol i'r ddau gleddyf arall gan fod modd sgorio gydag ochr y llafn yn ogystal â'r blaen, ac mae modd sgorio trwy daro unrhyw ran o'r corff uwchben y canol Gan gynnwys y pen. Yn rownd derfynol y merched, roedd Emily Rowe o glwb Rivington Park yn Bolton yn wynebu Isabella Sosnowska o glwb dinas Caer Wisg, a Rowe sy'n aelod o dîm merched Prydain gafodd y gorau ar rownd derfynol cyffroes gan ennill o bymtheg i dair ar ddeg.

Ac mewn cystadleuaeth llawn tensiwn, cafodd Ayan Noor o Gerdyn Melin cynnar am symud yn rhy gynnar. Fel 'sa rhywun yn ddisgwyl gan y ddau brif ddetholyn, roedd yn ornest hynod o gyffrous.

ar yr adeg gwaethaf posib, gan fod y gosb o bwynt yn golygu fod Deary yn cipio'r tlws. Yr Epee ydy'r trymaf o'r holl gleddyfau, ac er mai blaen y cleddyf yn unig sy'n gallu sgorio, mae'r corff cyfan yn darged sy'n arwain at sgôr. Roedd Mary Spence wedi llwyddo i drechu'r prif fetholyn ar y ffordd i'r rownd derfynol, ond yn anffodus i'r Albanes, sydd wedi cynrychioli Prydain yn y pentathlon modern yng Ngemau Olympaidd 2012, roedd Amy Radford o Brifysgol Caerdydd yn rhy gryf iddi. Cafwyd un o'r cystadlaethau mwyaf cyffroes a mwyaf dadleuol y penwythnos yn rownd derfynol Epêr Dynion. Y Cymro, Tom Edwards oedd yn wynebu Matt Henderson o Loegr ac fel pob gornest ym mhob camp rhwng y ddwy wlad, Roedd 'na gryn frwydro dros bob pwynt. Cafodd Henderson ei gosbi a cherdyn melyn yn gynnar yn yr ornest. Cinnie Edwards hefyd weld ei enw yn Llyfr Bach y Dyfarnwr. Roedd y brwydro o'r safon uchaf a gyda'r sgôr yn gyfartal yn bedwar ar ddeg yr un, Henderson gafodd y pwynt holl bwysig. Ond doedd Atwoods ddim yn hapus efo penderfyniad y dyfarnwr i ganiatáu'r pwynt gan iddo honni i'r dyfarnwr weiddi hol. Na, doedd y Cymro ddim yn hapus o gwbl i fod wedi colli ar ei domen ei hun.
If the referee calls halt, you kind of have to stop. And in my opinion, our

It's a, it's a pretty good day at the office. Penwythnos llwyddiannus o gleddyfa yng Nghaerdydd felly, i Henderson ac i holl enillwyr Pencampwriaeth Agored Cymru 2015.